Ikun hawn min jgħidlek mela hawn xi logħob tal-azzard li huwa responsabbli, kollu ħażin, bħalma hawn min jgħidlek mela hawn xi teħid ta' droga responsabbli, jew ma tieħu xejn jew ħażin. Logħob l-istess. Sewwa, mela fejn fejn tidħol il-responsabilità, it-tweġiba tiegħi dejjem tkun l-istess. F'kull attività li aħna nagħmlu f'ħajjitna Għandna nkunu responsabbli, speċjalment fejn ikollna attivitajiet li jinvolvu riskji. Irrid inkun daqsxejn ta' kontinwazzjoni mal-ispettur ta' qabli, il-logħob tal-azzard, Albert, mhux bħal droga jew inkella l-alkoħol, fejn inti għandek riperkussjonijiet fiżiċi evidenti ta' eċċessività, il-logħob tal-azzard kapaċi r-riperkussjonijiet jaħbihom, m'għandekx riperkussjonijiet fiżiċi li jidhru evidenti, riħa ta' alkoħol fil-ħalq jew inkella tregħid ta' droga eċċessiva kif hux fatta. inti, ir-reperkussjonijiet huma aktar soċjali, huma aktar finanzjarji, huma aktar reperkussjonijiet li l-persuna jista' jaħbihom. Allura, sa ċertu punt, allura l-persuni tal-madwar aktar huwa diffiċli għalihom biex jindunaw li l-maħbubin tagħhom għaddejjin mill-vizzju. Kif qal l-Ispettur ukoll ma nistgħux inpinġu dalgħodu hawnhekk stampa li f'dawn iż-żminijiet ta' festi l-attività tal-logħob tal-azzard tiżdied b'mod b'rata allarmanti. Imma, imma, it-tendenza, il-predispożizzjoni tal-individwu biex jilgħab logħob tal-azzard f'dawn iż-żminijiet qiegħda hemmhekk. Għaliex? Għaliex l-individwu għandu aktar ħin liberu fuq idejh, 'il bogħod mix-xogħol, flimkien mal-familja. Allura, kull min l-attività tal-logħob tal-azzard hija l-qalbu li hemm ħafna hemm barra għall-belt li jattivitaw l-attività tal-logħob tal-azzard nistgħu ngħidu b'mod ikkontrollat, issa ħa nfiehem x'inhu b'mod ikkontrollat, b'mod responsabbli kif bdejna l-intervista tagħna, huma ħafna. Imma rridu noqogħdu b'għajnejna miftuħin għal min jiżloq mir-responsabilità, jiżloq mill-kontrolli ta' ħin u ta' flus. U hawnhekk, Albert, nixtieq nagħmel punt importanti wkoll li mhux kull min jattwa l-attività tal-logħob tal-azzard għandu vizzju. O le, ekku, għalhekk semmejt bħad-droga jiena, imma bl-istess mistoqsija li għamilt lill-Ispettur Paċ qablek, L-eċċessiv, meta inti tispiċċa mhux mort darba l-gazino for entertainment purposes, meta inti trid bilfors tmur tilgħab. L-ewwel nett, żewġ mistoqsijiet. Għaliex għaliex persuna jkollha dak il-bżonn? One. U t-tieni ħaġa, meta jsir bżonn il-logħob, X'inhuma l-effetti? Ara, mela, jiena nħobb naqsam l-attività. Ejja nibdew billi niddeskrivu daqsxejn x'inhu logħob tal-azzard illum il-ġurnata f'pajjiżna. Logħob tal-azzard li huwa gambling bl-Ingliż, Albert, għandek l-attività tar-riskju finanzjarju fejn inti qed titfa' mħatra kapaċi tiġik tajba u kapaċi tiġik ħażina. Issa, il-logħob tal-azzard jinqasam fil-land-based gambling, li huwa l-logħob tal-azzard, attività f'każino, ħwienet tal-logħob, swali tat-tombla, f'postijiet mibnin fuq l-art tal-belt. U mbagħad għandek l-iGaming, li huwa logħob tal-azzard mhux f'lokalitajiet mibnijin fuq l-art imma fid-dinja virtwali. Eżatt. Issa, sports betting, iGaming, eċċetera, eċċetera. Issa, iva, irridu noqogħdu b'seba' għajnejn. Ir-responsabilità xi tweġi, r-responsabilità tweġi li inti għandek kontroll ta' ħin u kontroll ta' flus. Issa, jekk jien għandi d-delizzju tiegħi li mmur il-każino, jiena irrid nagħmel baġit fix-xahar skont il-paga li jiena għandi biex nattwa d-delizzju tiegħi u rrid nikkalkula l-ħin li jiena nqatta' f'dan il-każino, sala tat-tombla, ħwienet tal-logħob, eċċetera. Sfortunatament ikun hemm persuni li jaqbżu dak il-ħin, jaqbżu l-baġit finanzjarju tagħhom għaliex? Għax jgħixu f'ħolma, jaljenaw lilhom infushom u jiena nħobb inqassam il-logħob tal-azzard fi tliet stadji. Għandek l-ewwel stadju li huwa stadju bikri, stadju ta' pjaċir, stadju ta' delizzju fejn il-persuna iwettaq il-kontrolli. U hemmhekk, bħala Fondazzjoni Logħob Responsabbli nesiġu li l-persuna tilgħab b'kontroll, b'limiti, b'responsabilità. Għandek it-tieni stadju fejn il-persuna l-Malti jgħidlek jibda jara kbir jew inkella joħlom li jista' jikkontrolla l-logħba b'xi mod u jibda jiżżerżaq bil-mod għal-logħob kompulsiv fejn hu qed jilgħab b'rata aktar mgħaġġla, b'rata aktar għolja. Imbagħad għandek it-tielet stadju fejn il-persuna sfortunatament, Jaqa' l-patoloġija. X'jiġifieri l-patoloġija? Patoloġija fejn, jien nħobb niddeskriviha b'dan il-mod, li jorqod bil-ħolma li jerbaħ dik ir-rebħa l-kbira, iqum filgħodu u flok l-ewwel ħaġa li jieħu l-breakfast, l-ewwel ħaġa li jagħmel jilgħab flusu. Allura bejn ir-responsabilità u l-patoloġija hemm linja rqiqa immens, il-linja tal-kontroll. Illum il-ġurnata qalbet mal-mistieden preċedenti ta' qabli tkellimtu wkoll fuq il-ħaxixa. Illum il-ġurnata l-għaruk ukoll isostnu dwar l-użu responsabbli tal-ħaxixa. Jiġifieri tipjip, alkoħol, l-importanti li nkunu kkontrollati u nimxu mal-bilanċ. Meta jintilef il-kontroll, Ġifieri forsi minn mela, mhux se nsemmu nies, però meta jintilef il-kontroll, xi stejjer smajt, x'affarijiet smajt ta' nies ta' xiġri meta intilef dan il-kontroll. Iva, hemm eh, tru l-linja ta' sapport nazzjonali tagħna wieħed 777 nisimgħu b'każijiet nagħti eżempju anzjani jgħixu waħedhom, anzjana armla, eżempju, it-tfal tagħha ma tantx imorru jarawha, tgħix f'solitudni u tattendi b'mod regolari każino, eżempju, Albert, jew inkella tattendi b'mod rikorrenti ħafna swali tat-tombla. li hawnhekk naċċenna ftit tagħlima li kulħadd għandu għandu jisma' sew li għandna nżuru l-anzjani, il-ġenituri tagħna b'mod rikorrenti, li ninteressaw ruħna fil fil-ġranet tal-ġenituri tagħna. Kif qed tqattagħha l-ġurnata missier? X'inhi r-rutina tiegħek? Hawn każi ta' anzjani li tant ħossuhom waħedhom li iva. qed Iva, iva, iva. Għax dak li jkun jgħidlek iva naqra tom bla murara. Ekku, ekku.
Insemmilek ukoll każ ieħor, eżempju ieħor ta' żagħżugħ li jaħdem, għandu xogħol, imma f'salt minnhom kien għaddej minn perjodu tajjeb, ħadd ma nnota xejn u f'salt minnhom beda jitlob il-flus lill-familjari tiegħu, lit-tzijiet tiegħu. Għaliex? Insiru nafu li qed jilgħab b'mod rikorrenti fuq l-oġġett teknoloġiku tiegħu, fuq il-mobile tiegħu. iGaming għadna kemm semmejniha. Nisimgħu b'każijiet ta' barranin hawn Malta, immigranti, li deħlin u ħerġin f'ħwienet partikolari tal-logħob. Ikollna każijiet oħrajn fejn ikun hemm bżonn li jittieħdu proċeduri ta' esklużjoni. X'jiġifieri esklużjoni? Inti għandek illum il-ġurnata operaturi tal-logħob li, nieħdu l-pożittiv tal-gaming, għandek seba' fil-mija kontribut fl-ekonomija ta' Malta, Imma ma rridux naraw il-flus biss, irridu naraw l-istejjer ta' sapport, l-istejjer ta' għarfien hemm barra. Jiġifieri kollox ikollu jorbot, Albert, ma' l-għarfien li aħna nipprovdu hemm barra x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. U, iva, jekk ikun hemm bżonn, anke f'numri minimi, Is-sapport irid jingħata, l-Istat irid jipprovdi s-sapport. Xi li kellkom każi jew vera li kien hemm każi ta' nies li saħansitra jiġu fl-estrem li jilagħbu d-dar, pereżempju? Iva, iva, hawnhekk nixtieq naċċenna wkoll id-dinja illegali tal-logħob tal-azzard. Illum il-ġurnata, każinos, swinett tal-logħob, soli tat-tombla, operaturi tal-logħob online huma kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija Logħob, imma rridu nsemmu wkoll id-dinja illegali. illegali. Illegali. Sfortunatament, id-dinja illegali twassal ukoll għal prattiċi pjaga soċjali tal-użura wkoll. Iva, ikun hemm min jilgħab postijiet, ikun hemm min jilgħab il-karozzi tiegħu, il-mubas tiegħu, mhm. il-proprjetajiet tiegħu. U sfortunatament, kif qed inti Albert fil-bidu tal-intervista tagħna, fil-lob tal-azzard tinduna Il-membri tal-familja jindunaw meta jkun tard wisq u normalment jindunaw meta jkun hemm il-pjaga finanzjarja li tibda toqros lill-individwu. Tajjeb, mela, meta persuna allura, inti semmejt l-istadji l-ewwel, meta persuna tibda tinduna li bil-mod il-mod qiegħda ssir addicted għal-logħob, qiegħda tmur iktar, qiegħda tilgħab iktar, Eh, dik, actually eh, ħammur l-ura, dik ma, ma, ma, ma wġibtnix eżatt, għaliex persuna, ma mela, jina persuna li tixrob ħafna jew li tiħu ħafna droga, ġeneralment tejla għax rrit ninsa. Għax għandi problema u l-alkohol nessini, droga t-nessini, mux dejjem, imma ħafna drabi jek jgħidu, eh, bħalma eh, għandu hobby. Issa, min jilab, min jilab il-flus? L-istess da x'ikun qed jinsa? Is-saħħa tal-ħolma, Albert. Is-saħħa tal-ħolma. Il-ħolma, il-ħolma li l-persuna joħlom ta' dik il-famuża rebħa li se jagħti ħajja aħjar mhux biss lilu biss, imma lil membri tal-familja tiegħu. Dik il-ħolma taljenaħ sfortunatament kompletament mid-dinja reali. Jiġifieri nsibu persuni, aħna nsibu każijiet fejn il-ġukaturi jkunu qegħdin jgħixu totalment f'ħolma. Li dawn minn għalihom li jerbħu somom kbar ta' flus qed hekk l-coffee finger. Li r-realtà mhix dik. Jiġifieri l-kilba għal dik il-famuża rebħa sfortunatament tirkeb lill-persuna. u meta tirkeb lil persuna jkun hemm il-każijiet ta' patoloġija, ikun hemm każijiet fejn jintesew it-tfal fil-familja. Missier jieħu aktar pjaċir jew iħoss aktar dmir li jilgħab flusu għal dik il-famuża rebħa milli jixtri l-affarijiet essenzjali għal familja tiegħu. Jiġifieri, eħe, ejja nżommu saqajna mal-art, kull min huwa dilettant ta' dan il-logħob li nerġa' ngħid, huma ħafna li jilagħbu taħt kontroll. U ma fiha xejn ħażin. U ma fiha xejn ħażin. Anke fuq dik ħajkun hemm min ma jaqbilx imma. Imma importanti li nżommu l-kontroll u nżommu l-bilanċ Albert. Il
ma nistgħux nsemmu n-negattiv biss, eh, intom taħdmu ħafna fuq l-importanza kif tgħid l-isem tal-fondazzjoni stess lop responsabbli. Mela, eh, apparti deriet fi programmi bħal dan, il-fondazzjoni x'tagħmel aktar xajnuna toffri u x'follow-ups toffri biex ukoll eh, taċċerta li Min għandu problema, din il-problema jindirizza. Iva, importanti ħafna, Albert, li l-Fondazzjoni toffri għarfien, għarfien mhux lil adulti biss, imma llum il-ġurnata għandna għarfien lil tfal. X'qed inwassal b'dan? Li importanti llum il-ġurnata nagħrfu li jeżisti wkoll il-console gaming u llum il-ġurnata qegħdin jidħlu kunċetti ta' logħob tal-azzard ukoll hemm f'dan it-tip ta' logħob virtwali, loot boxes, skin gambling, jiġifieri għandna tfal li qegħdin iħallsu online f'dawn il-logħbiet virtwali biex tinfetaħ loot box u ttihom karattru aktar b'saħħtu u jekk le, jiġifieri inti qed tħallas dik il-fifty euro u jekk il-card ma ttikx dak il-player sportiv li inti tixtieq jew tista' ma ttik xejn. Jiġifieri inti hemmhekk qed tirriskja flusek ukoll. Jiġifieri tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani importanti li ngħarrfuhom dwar responsabilità mhux biss f'attivitajiet bħal-logħob tal-azzard imma f'attivitajiet rikorrenti li niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Il-Fondazzjoni wkoll tissapportja Albert lil entitajiet, organizzazzjonijiet volontarji li jipprovdu servizzi li jkunu ta' alternattiva għall-eċċessività. Il-Fondazzjoni wkoll issaħħaħ ir-riċerka fil-qasam li huwa importanti wkoll u, l-aktar ħaġa kruċjali fil-fehma tiegħi, il-Fondazzjoni tipprovdi dak is-sapport tant meħtieġ, linja ta' sapport nazzjonali 1777 jew inkella saħansitra ċ-chatline tagħna fuq il-websajt www.rgf.org.mt. Għaliex? Għax importantissimu li anke jekk ikun hemm telefonata waħda, Albert, il-karba tinstema' u s-sapport jingħata. Grazzi ħafna, dak kien Kane Said. Kane Said huwa Manager għall-Komunikazzjoni fil-Fondazzjoni Lob Responsabbli. L-ewwel darba fil-fatt li stidint il-Fondazzjoni, kelliem tal-Fondazzjoni hawnhekk.